chwa tabarĩra nĩ ya kĩrĩru nyĩ roreri ndakũnyita ũgeni tabarĩra nĩ ya kĩrĩru nyĩ ĩrĩa twendete mũno tũtũraga nawe tũgĩthiaga ikinya gwa ikinya na wĩra wakwa mũnene nĩ gũkũmenyithia maũndũ marĩa marahanĩka mĩikarĩre itũ na ndumo citũ na njĩmbo citũ ng'ano citũ ona thiomi citũ ona kĩndũ gĩtagwo ona mĩario ĩrĩa tũraria gũkũ nenda-inĩ njokete kũmaka mũno nĩ makĩte mũno niĩ ndĩ kĩrĩrunyĩ nĩ ciugo cirario nĩ mũthuri tũhete gĩtĩo mũno wĩtagwo retired reverend eh, Njoya

na airĩtu acio ti aracirie, na Dada ndĩrenda kũigua kiugo kĩa rũracio kũu gwake, na igũrũ wa ũguo rũracio ti ũhoro wa eh, wa mũndũ mũirũ, mũndũ mũirũ nda- nda- ndetĩkĩtie ũhoro wa rũracio, na rũracio nĩ mehia. Eh, dowry is a sin, bride wealth is a sin, bride price is a sin. Maũndũ mau mothe nĩ mehia matiagĩrĩire. Tũkĩrora mũndũ ũyũ na ũhoro wa ũgĩkũyũ-rĩ, na ndehoka mũthuri ti Joya nĩ mũgĩkũyũ-rĩ, ũcio nĩ mũgarũ na ũgĩkũyũ. Tondũ wa mbere, rũracio ona ciugo cienye, rũracio rũrauga rora acio, rora acio. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũirĩtu akuma kwa ithe, athiĩ tondũ mũirĩtu nĩ mũtuga kwene, aume kwao, oywo na rũracio athiĩ ahike kũrĩa kwa mũthuriwe. Aumaga na thogora wa kĩrathimo kĩrĩa gĩtagwo rũracio. Ndũngĩhota kũgũra mũndũ gĩkũyũ-inĩ na gĩkũyũ nĩ moĩ ũguo. Ndũngĩhota kũruta mbeca ũgũre mũndũ. Atĩ ũcio mũndũ ũmũgũre mbeca kaci atĩ ũtuĩke nĩ mũkagua, aca. No nĩ thogora wa kĩrathimo. Na tondũ hau kabere nĩ mbũri ciakĩrutagwo rĩ, mwatĩ na harika rĩ, mwatĩ nĩ ũhoreri-rĩ, na harika nĩ ũciari-rĩ, nĩ kĩonereria, nĩ nongorio atĩ mũirĩtu ũcio aumenyera thimo ciake ciothe kuma kũrĩa kũrĩ aciari ake. Mũciĩ ũyũ athiĩ kũhika-rĩ, kwa mũthuriwe-rĩ, auma na irathimo ciothe kuma kwao mũciĩ. Agĩũka kũingĩra gũkũ kwa mũthuriwe-rĩ, akorwo nĩ mũndũ wĩna irathimo ciake. Na rĩu tondũ mwana ũyũ nĩakiuma kwao-rĩ, nĩkĩo araracĩrio. athiĩ atuge kwene aciare ciana kwa mũthuriwe ciana icio cituĩke nĩ cia mũthuriwe haha ũrauga atĩ arauga atĩ we nĩ, nĩ mwana wa nyina rĩ mother son rĩ ndoe ũgĩkũyũ ciana nĩ cia mũthuri na cituĩkaga cia mũthuri aracĩria mũka ciana mũthuri aciaragĩrwo ciana nĩ mũtumia wake mũndũ mũka ũyũ nĩwe ũkaga nĩwe mũndũ wa nja agathiĩ kwa mũthuri we gĩkĩyũ tene mũirĩtu aumaga kwao gwa aciari ake akaumba kũu agakorwo na rũracio agathiĩ kwa mũthuri we agakora nyaciara we ũcio nĩwe nyina wa mwanake agakora ici ciara we ithe wa mwanake na tondũ ndakũmaciara rĩ ndakũmatua

rĩrĩa tũgũthiĩ mũgarũ wa nũtĩ ya aũgĩkũyũ-rĩ nĩguo tũracokire gũkorwo na maũndũ mangĩ maugaga atĩrĩrĩ kana kaũndũ kangĩ gatonyete andũ hakiri atĩrĩrĩ atĩ to mũhaka ũracie no ũteng'ere kwa mũirĩtu ũragũra ũthiĩ ũcemane na cari yake ũmahe kĩheo ũramahe kĩheo gĩa kĩ kĩheo gĩkĩ ũrauga nĩ ũramahe rĩ I am gifting my parents in law ũramahe kĩheo gĩa kĩ we wĩ mwanake we wĩ mwanake ũ- ũ- ũre- ũrenda kũgũra mũirĩtu ũyũ rĩ we wĩ kĩhĩĩ kĩa mũciĩ ũcio wĩ mwana wa mũciĩ ũcio tondũ nĩ mwarĩkia kũharũkana we gũkũ ũragũra mũkagua rĩ wĩ kĩhĩĩ kĩa mũciĩ ũcio nake mũirĩtu ũyũ gũkũ arathiĩ rĩ nĩ nĩ mwarĩ wa mũciĩ ũcio athoni nĩa athoni nĩ rĩrĩ nĩ ithe wa mwanake na ithe wa mũirĩtu acio nĩo athoni gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩna ũthoni hau nĩ ithe wa mwanake na ithe wa mũirĩtu acio nĩ athoni na rĩrĩa ũkũrega rũracio rwaku rĩ warega wa- ware- warehe kĩndũ gĩtagwo ngeko nĩ wageka ciana icio ciaku nĩ wambia gũcitwara njĩra ya thahu kũnyitwo nĩ thahu na irumi na nĩ mũgiro gĩkũyũ-inĩ kwoguo we okorwo wĩ hau na wĩ mũgĩkũyũ na ndũracĩiria mũkaguo wambie gwĩciria ũrĩa ũngĩracĩria mũkaguo tondũ we nĩ- nĩ okire ku- aumire kwa agĩũka gũikara nawe oka gũikara nawe onoka okire kayore kũrĩa mũikaraga kayore kana mũikaraga rundarĩ mũirĩtu ũcio okĩte gũgũciarĩra ciana we ũtue aciari aku na atue aciari ake na mũ- na mũgĩciara ciana icio ingĩ ciana ici nĩ ciaku we mũndũrũme ti cia ti cia mũtumia Gũkũire gũtirĩ mũtumia ũkoragwo na ciana ciake nĩ cia mũthuri we. Koguo okorwo mwĩ thĩinĩ wa kĩhiko kana mwĩ thĩinĩ wa ũgũrani, mũirĩtu okaga gũciarĩra mũthuri ũcio. Na nĩkĩo ciana ici ciaciarwo nĩ cia mbarĩ, nĩ cia mũhĩrĩga na mbarĩ ya mũthuri we. Koguo hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩ Kamau wa gĩcaũ ndĩrauga niĩ ndĩ mũcera wa mbarĩ ya mũcũnũ rĩ, maitũ aumire kũrĩa kwa ithĩra andũ a mbarĩ ya itara ndĩmũihwa na ithĩra andũ a mbarĩ ya itara akiuma akĩoywo na rũracio agĩ- agĩkĩra agĩũka kwa acera mbarĩ ya mũcũnũ koguo niĩ njiarĩtwo kũu rĩ niĩ ndirĩ wa maitũ niĩ ndĩ wa baba na ndĩ mũcera wa mbarĩ ya mũcũnũ kũna kũna kũna Nĩ- okire nĩguo aimbie anenehie mbarĩ ya mũcũnũ na nĩ- twaciarwo twĩ cianda kũu ithuĩ tũ- tũgĩthiĩ tũkĩimbia tũkĩnenehia mbarĩ ya mũcũnũ na acera kũrĩa maitũ aumĩte nĩ- nĩ ndĩ mwĩhua kũu nĩ ndĩ- nĩ ndĩ acio nĩ aithira andũ a mbarĩ ya itara koguo hĩndĩ ĩrĩa reverend aratwĩra we eh, kwa ngerekano nĩ wa mũhĩrĩga kana nĩ wa mbarĩ ya nyina-rĩ, kũrĩ ũcio nĩ mũgarũ mũnene mũno gĩkũyũ-inĩ, nĩ kaũndũ gatarĩ kaiguĩka, ũcio ti mĩtĩ ya gĩkũyũ, ti mũtugo wa gĩkũyũ, tondũ we okorwo thoguo kũrĩa thoguo aumĩte nĩkuo kwanyu, mũhĩrĩga wa thoguo, wĩ wa mũhĩrĩga wa thoguo, wĩ wa mbarĩ ya thoguo, na nĩ gũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno marehaga thĩna warega kũracĩria mũkaguo. Tondũ rĩu rĩ, watũria ciana ici ciaku ici ici wagĩa wacitũria na thĩna na citingĩtĩka ciaku tondũ wa rĩrĩ ndũraciirie mũkaguo. Koguo nĩ wega Agĩkũyũ mamenye atĩrĩrĩ, ciugo nĩ andũ nĩ magwetaga kana mageciria na kĩng'eno kana mageciria na gĩthũngũ na makenda kweheria ũndũire witũ na ciugo cia ũgĩthũngũ kana ũkenda gũtũmĩra kanitha kana ũkenda gũtũmĩra eh, mikarire ya uthungu kuharuka thiini wa ugikuyu na mau ni maundu matangihota kuingirana ahindi ni mari mutaratara wa wa muturire aithiramu ni mari mutaratara wa wa muturire eh, ayahudi ni mari mutaratara wa muturire koguo okorwo ithuĩ twĩna mũtaratara witũ wa mũtũrĩre nĩ tũthingate mũtũrĩre witũ tũrĩ agĩkũyũ na tuikare tukimenyaga ũngĩrega kwĩmenya okorwo ndũĩ ũĩ rĩ ũrĩtwaragwo ta rũĩ maũndũ moka magũkua magũtwara no we mũgĩkũyũ we wĩmenye wĩcarie wĩmenye ũmenye kana nĩ ũracĩirie mũkaguo ũmenye kana maitũguo nĩ mũracĩrie ũmenye kana thoguo nĩ aracirie guka wanyu nĩ aracirie tondũ okorwo mũtiracĩtie mũnyugunyugunyu ũcio nĩ ũrehaga ndĩra nĩ ũrehaga thĩna kwanyu mũciĩ koguo we wĩ menya no menya atĩrĩrĩ kana kwanyu nĩ mũracĩtia kwĩ mũhunjia ũmwe araugire atĩrĩrĩ kaba kũracia gũkĩra gwĩka ũhiki ũrĩa twĩkaga wa ũrĩa ũtuĩkaga wa, wa, wa kanitha tondũ ũrĩa wĩka ũhiki mũnene mũno no ndũrĩ na kĩrathimo kuma aciari arĩa maciarĩte mũirĩtu ũyũ na nĩguo gethe kĩ- kĩrathimo gĩkĩ rĩ no njĩra ĩrĩa ũngĩhota kũũtũmĩra rĩ no njĩra ya rũracio koguo we ũre- ũrehitha ũkuga nĩ ndekire ũhiki mũnene mũno warĩ wa nuthu milioni no ndĩrĩ waracĩria aciari a mũka- mũkaguo thoguo ndarĩ arathiĩ kũracia kwa mũkaguo mũhĩrĩga wanyu ndĩrĩ wathiĩ kũracia kwa mũhĩrĩga mũhĩrĩga ũyũ ũngĩ wa wa mũkaguo ũmenye we wĩ mũgarũ na, na mĩtugo ya, ya gĩkũyũ na ũcio tiguo mũtugo wa, wa gĩkũyũ gũikara ũtakũracĩria mũkaguo na ciana ciaku ũkauga citikũracĩrio kana citikũracia ũcio nĩ ti mũtugo wa mũgĩkũyũ na nginya hĩndĩ ĩrĩa ngĩ ngai agatũkinyanĩria